Baria mwainyorete intwe obwate Ezekiel Machogu korwa Kisii County, otarenge cheche. But kabisa kabisa Matiang'i bakabwata esimbarati, bakaorokia ok- oboamate obuya ase barabwo babere. Omogusia agaaka ekura o Kisii County bagaakera simbarati chikura. After chiarire, simbarati egasoa egasi yaye, Matiang'i agakutia akaramba aboetu. Kero chigensi gose abasae ba Kenya baamwete ng'a tiga togende amaandamano, rieta eri rimo rigacha rirakonye ense eye. Eyio rire, eyio rire ria Doctor Okengo Fred Matiang'i. Naki rieta eri riachete? Kero amang'ana ya amasomo aito arenge eshida, twabwate obokong'u kabisa igoro y'abanto bakoibera amatemu. Rieta rigasoka riari Doctor Okengo Fred Matiang'i. Ekero twatagete torusie TV chiria chia analog tosoe digital, erete rieta erimo rigasoka eria Doctor Okengo Fred Matiang'i. Enchera eywo eywo nabo rieta riria ria Matiang'i riasogete ekero twabwate chiprotest Kenya goeta goeta Kenya engima. Nario ase abasae barenge rieta ria Matiang'i rende rigasoka. Ndetemonyore ng'a kwa Matiang'i ochire ng'umbu gokora egasi yaye Amerika. Tabwate shida ende yonsi, tasoe, tachagete gosumbua Arati, tachagete gosumbua Nyaribo, tachagete gosumbua Ruto. Akaenda ebinto biaye gokora buya. Mpaka ekero erieta riaye riasogete korwa ase abasae, nario omongwana oyio aigwete riogi ri'abasae, korwa ase abasae abanto bonsi Kenya engima bagachaka komorangeria. agacha kobora ekerogo ekio ki'obopresident bono buna aro oboneire. Now, esababu narorire omogano oyo neke, enyandamwamu yasoire gusii, mokoigwera Fred Matiang'i bobe, na ekio gekogenda straight away to Simbarati.

Bagakwana amang'ana ayio ng'a gose intobwati numbers chirakonye matiang'i ere obopresident. Ibatwarete press conference eyio, ekero matiang'i atangasire ng'a ngochia koboria are ekerogo kia ki? Kia obopresident. Kiagera kera omonto achakire komokwana. Raila agacha gusii agatura amo, agateba ng'a gusii ntobwati numbers chirachie kobeka matiang'i obopresident. Ntweboreti amaswali amange a Cross, aye rero ochibwate chinamba echio, nairete chikura echio. Kormate abanto babwate chikura chiabo nirenge echi chire, babwate bagoteba ng'a mbabwate namba ase enyinge. Lakini buna omogusii tokamanya ng'a ntomaeti chinamba chiaito nchisaini yes. Lakini ntori koreta matiang'i ase ere omogusii, nase eng'encho rieta riaye eriarwa ase abande gweta gweta. abasae, abaikoyo, abagere bande, abasigisi bande, abanto korwa Mombasa, abanto korwa Kwale, Kenya engima yamokwanire ng'a matiang'etagete. Na intwe buna abagusii togaitaberana amo, togateba ng'a matiang'i oyio. Nabo twang'ete igo. Bono rende omatiangi agacha gusii iga agotwa arentwe goku ng'a Homecoming. Inche omonyene nkaigwa buya sana ngateba ng'a ah Simbarati oria oteana ma na na Raila ntobwati numbers, finally bachire amo basoire, egroup eyemo ya ogokonya amatiang'i ekero amatiang'i ekero achete ase atenenete atang'ani korwa Kijauri na esi ofisi ya Simbarati nende.

nyene. Abanto bagoaka ekura nyamira na abanto elfu mia mbiri. Aa iga Kisii County tobwatete chikura elfu mia saba, abanto bagoaka chikura elfu mia ine. Abanto baminto. buna mokoruga abasae risasi tobwate erimo nekura yoka. Ntoigwanaine? Egento ki'omoerio aa gusii. Nintagete mbasabe, mbaete ntwabwate omogaka Nyasae. Tokamotugekera eraundi eye, muna togotugekera matiang'i. Ntaete mbasabe mwensi ase ogwancha kwaino. Monto onde bwensi otaake ekura, ong'anye korwa gusii. Ngateba ng'a bono gusii yachire amo, bire nyendamwamu, bire amang'ana ande onsi, bire bitina.

Tokobora nende abagusii na abasae, nende eng'iki aba, kai bagosana aa, na matiang'i nende agochia gokwana iga. Tokaira ng'a nechecha, laki rende chimbarati nchiire ase arenge kumbe. Bono Raila Amolo Odinga ki batebete ng'a mogusii mbabwati numbers ki bare na chimbarati abwo. Matiang'i akaigwa. Agateba ng'a intwe nabasani tokorigi, kerasti y'omogambia nabo atebete ng'a moe ng'e ribaga, ng'ende ndigie abasani bande, korwa chikabira chinde, bang'e okoboko. Machani aya kare ya abaikoyo, akarigia aba sigisi, origirie abanto korwa Mombasa, ochire nabo ekero origirie abande, bono mboro oyio akogenda mambia actually naende gochia gokwania abande abakabwate abasani baye. Kere matiang'i akore ebi bionsi. ne chinamba akorigia chiichore, egere at least ochia koba ore opresident, enyarekane ng'a nabwate chinamba chie chietoo chiokominyokia Raila na Ruto. Bono ngaiyo ekorwa rende omorero obeire gusii chi chi chiro yasambirwe, emanye gotoka ng'a Simba aratiga gokwana amang'ana atari maya, nyaigwe. Amang'ana aywo tari maya ekero to tobwate ecandidate yaito omogusia okorigia abasani. Ase abanto batagete goakera omogusii chikura mono nabaikoyo. Simbarati egavana echorere nomogusii, ng'a eyio nyandamwamu yaruete, ogoikwana enchera enka buna eye, komoetana nabo abasani tobwate. Abasani kabisa tobwate bagocha gusii korari chikura. Matiang'i juzi agenda tika, gachaka tarengwa, onde taiyo omoramete, onde omotebete totachaa. Akagenda buya kabisa, agakora omokutano oye, akairana bwoye. Onde atabwati shida nere nonya. Nkaire ndikoruera ng'a bono, abasani baye gocha gusii igaa, mbabwate obokong'u gocha mpaka egavana enyene echore na abanto ekobatishia. Nakorete evidio kerende engotio y'abanto kero kende engotio y'abanto ng'a echida eye mono mono entang'ani ya gatatũ naratwe gusii nokoreta chiguni. Abanto bagocha bakorwana chisegi bagoita abanto anyhowly, ing'a gwakwanire simbara atinchire ing'oo atari atagokire bono bagogoita. Bono mpaka egoikera ang'o ogotena kabisa ogoteba ng'a one time gento ki'eke ng'a totachama.

Gachagua nabwate abasani bande tari abagusii boka, mpaka abakambo. Tari intwe tweka togenda kogwaki nabo aba Gachagua, abanto na abange. Iga Gachagua, kere tokomoimoka ng'a tokomo attack tokomorama, gose tobe nonye na omoika oye ekero tokomo attack, ekero ki ng'a ntotakereti Fred Maya, tari. Gachagua gwasareri, Mfred gwasareri chikura, obosani boria bwaya korose nere ogosareri. Inche buna ndoche egento eke, Simbarati atagete ache gosapotiwa abore opresident Kenya. Bono ekaba ebahati embe ase are, Matiang'i ageka go- koga- korangerigwa na abananchi mapema. Bono aroche ng'a goika asari, ekero tonyore, anyore ribaga ng'a. nere ogochia gotigara biekore ekiongozi keria igoro aria. Nse eye nogamba tokogamba mpaka matuko onsi. Kenya nenene, chingaki nchire oo, emiaka nobwate. Matiang'i nabo oria bono iga aragende emiaka ikomi ase kobua. Emiaka ikomi simaratonye matiang'i nere obopresident, naye ribaga riagondeirwe ense eye. obore emiaka yao, naye ogoka oroti onde ache. Ekero okweigwa bobe ng'a oyomino osokire, anga naye gwasoka. Eye nenyara na mbabambe oria ogokwanera botambe ekero okogenda chichiiro, kwagenda chinka, eye nenyara na mbabambe oria ogokwanera botambe otebia abanto ng'a enyara na mbabambe nembe. Tiga ensesa ya oyio onde ki yaokire tiga yoke, aye yao ki obo- ya obogavana ki yachete, naye nyebwaterere. Nare gosaba simbarati namati aye, mokore egasi amo mokonyane. Simbarati gose iga iga, anga bono matiang'i tabwenereti gocha gosii aa goaka campaign. Anga bono naye gwateba ng'a matiang'i ntigire gosii nabwatereri, onye onka inwe genda igoro ntigire nkaa, obwate gosii onye kirikiri, baba osoru mbanyigera. Obabwate kabisa bakire. Lakini bono eraba ng'a aye omosani omatianyi kabisa abwate siti obogavana, nene naye ogochia komorwania ekero atenenete kobori obo president Kenya, mpaka okomosaria abasani. Naigwe ng'a ngwatema korwa eclip giokoroki ng'a norari mosiful, lakini abanto mbatebete ng'a amabere gaitikire tokobucha. Echaneli eye nanya konyerosia ene evidio entang'ani narosirie, ngosaba baria mwensi moko watch, mokune ekematoro keria, mo subscribe, mo comment ase comment section. Inche chividio chiane chionsi ngobeka ande enamba ororo. Baria baragani gosapoti echanel, enamba ya mpesa nere eyio. Baria ba- baragani gonkwanera na kong'eresa amang'ana abere atato nyare komanya what to do iga ase echanel eye, gaki ng'akere esimi gose entext. Mbuya mono sana, Nyasae abaseseni.